Сэмэн Данилов кэс тыл Алааскар эн мас үүннэрэн хааллардаххына, хас саас аайы сэбирдэхтэрин тыллыаҥ, күнүҥ син таптаан ыллаабыт буоллаххына, күн аайы күнү кытта тиллиэҥ Ийэ дойдугар тугу ханныгы дьайар гынан кырыыска да туруҥ, ырыаҕа да ылланыаҥ, төрөөбүттэрит тылгын төһө таптыыр гынан ой-дуор аана буолан өлбөт үйэлэниэҥ. Өбүгэлэргин кэриэстээбит эбит буоллаххына, кэлэр кэнчээри ыччаккар кэрэтик ахтыллыаҥ, бар дьонуҥ туһугар олорбут эбит буоллаххына, бар дьонуҥ кэхтибэт кэс тылыгар дуораһыйыаҥ. Алааскар эн мас үүннэрэн хааллардаххына Санааргыыр сахха саҥа санаа сайдан тахсар, өһөн сырыттахха өрөгөйдөөх өс өрүкүйэн үөскүүр, эрэйдэнэн истэххэ эгэлгэ санаа эриллэн элбиир. Оонньуу көрүлүү сырыттахха, ойуу-бичик санаа оройго ончу охсуллубат. Кыһалҕа кыһарыйбатаҕына кылаан өргөс санаа кыратык да кыбыллыбат. Үгүс үчүгэйгэ көҕүйбэккэ үлэлээтэххинэ үссэниэҥ, Алыс аймааһыҥҥа аралдьыйбакка аһыыргын санаатаххына абраныаҥ, кэлтэччи киһиэхэ кэнтэйбэккэ кэскилгин тэриннэххинэ киһи хара буолуоҥ. Алампа Төрөөбүт тылым аптаах дорҕооно Семен Данилов Төрөөбүт тылым аптаах дорҕооно Төлү көтөн хочоҕо дуорайда Дьэ, онтон ситирэн өйдөрҕөөно буолан хайаларга хатыланна: «Мин үөрэбин далай байҕалга, чугас алааска, ыраах куоракка, сахам саҥата сайдар барҕара, сыппа буолан сынньан быстыбат». буолбуттаах. Кинини эһээри эҥин бэйэлээхтэр Дьиэбирэ сэнии кыпчыйар этилэр. Дьиикэй тыл диэн иэримэ дьиэлээмээри эҥин элбэх эрэйдэрин биэрбиттэр. Оччоҕо ийэ тылым ордук сэтэрэн олоҥхотун дойдутугар дьиэлэнэрэ, ордук барҕаран, ордук киэркэйэн Алаастарым аайы дьиэрэйэрэ. Билиҥҥи кэмҥэ сылаас күн анныгар баай ходуһалыы кини бараадыйар, дорҕоонноох дойдум албан аатыгар доҕордоһуу сылааһынан хайытыллар. Семен Данилов саха саҥата Эппэр ийэм түүтүн кытта иҥмит эбит быһыыта кустук өҥнөөх, кымыс сыттаах сахам мандаар саҥата. Кини миигин таптыыр, ыллыыр, тыыннаах сырдык дууһалыыр. Кини миигин кырыыр, алгыыр, эрдээх хоһуун санаалыыр. Кини миэхэ барха баайым, өлбөт мэҥэм, мин дьолум. Кини миэнэ ыалдьар ыарыым, үлэм, күнүм, мин соргум. Кэмниин тэҥҥэ дьоммун кытта кэхтибэккэ сайдыахтын. Кустук өҥнөөх кымыс сыттаах, сахам аптаах саҥата. Семен Петрович Данилов кыһыҥҥы күн Кыыркаҕа суох маҥан хаар кылбачыйа тунаарар, иэдэскин чэбдик дьыбар ымыы курдук кытардар. Таптыыбын Сахам сирин кыһыҥҥы тыйыс күнүн, очараҥ кырыа симэҕин дуйдуур. Көмүскүлүмүн Кыһыҥҥы күн сынньалыы уоскулаҥы билиммэт, Күүтүмэ уунуралыы далбары да күүтүмэ. Тымныы күн чэбдик дьолун үлэһит эрэ билэр, Сыылба сыппахнай дьону ытарчалыыга ылар. Манна баар бары маҥан, маҥан кырса кырынаас, Маҥаҥҥа маҥаннан маҥан хабдьы суруйар. Манна дьон дууһалара ыраас маҥан хаар курдук, үөрэр күннүү ылаара, мунчаарар отун алҕаардыы. Оччоҕо ньим дууһа баар кыһыҥҥы дьыбар курдук уордаах санаа уһуктар, уталыппат. Омуннук. Таптыыбын Сахам сирин кыһыҥҥы тыйыс күнүн, күүстээҕи сөбүлүүрүн, үкүлүктээҕи сирэрин. Күннээх былаах сайа, күннээх халлаан лоскуйун мин илиибэр ылабын, сахам ыра санаатын түөспэр ыга тутабын, Айыым сирин үрдүнэн Алгыс аман күүһүнэн Киирбэт күнү дьүһүйбүт Килбиэн кэми өйдүүгүн Күнтэн эрэ тэһииннээх Күн улууһа буоларга Күннээх былаах ыҥыра Күлүмүрдээн кэлбитэ Хара былыт халыйбат, хаардаах самыыр баһыйбат, халлаан унаар урсуннаах хаарыан кэмэ күүппүтэ. Ыра санаа ытык сирдьит, ырааҕы да чугаһаппыт, көҥүллэммэт көҥүл кэрэ ырыаларын ыллаппыт.